Essalamualeýkum dostlar doganlar siz bilen Aýnazarow bu gün siz bilen Germaniýa barada Germaniýanyň sosial sistemasy barada gürleşip geçeris ýagny şu günki wideomyz Germaniýada nähili kömek pullary berilýär kim alyp bilýär Näçe berilýär? Şeýleräk bir temada wideo bolar. Wideo başlamanka dostlar, sizden haýyş kanalyma agza bolmagy hem-de wideony dostlaryňyz bilen paýlaşmagy, wideo laýk basmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Geliň onda wideomyzy başlalyň. Dostlar, Germaniýada eger-de siz işlemeýän bolsaňyz, onda siz Germaniýanyň kanunlary boýunça Işlemeýän adamlar üçin pul kömegi edilýär we şu kömek puly almaga hakyňyz bar. Häzir işlemeýän adamlar döwlet tarapyndan kömek pul alýar. Ondan soň, ilki bilen belläp geçmeli zat, şäherlerde, ýagny owarak, ýer bolsun, şäher bolsun, job-senter diýen bir uçrejdenýe, edara, hawa, nähili aýtsak, Dogry bolýar. Ot şol edara adamlary işe taýýarlaýar diýseňem bolýar, olar şo işlemeýänlere kömek edýär, hasapda durýar şo işlemeýän adamlar şol edarada. Eger siz işlemeýän bolsaňyz, ýöne iň esasda Germaniýanyň dokumenti bar bolsa eliňizde, onda ol edaradan ýöne kömek pul sorap bolýar. Ol edara diňe bir size kömek pul bermän, eýsem goşmaça siziň we arenda tölegiňizi, kommunalnyý uslugalaryňyzy töläp bolýar, näçe bolsa-da kommunalnyý usluglaryňyzy. Yani şony töläp berýär. Medsinski strahowkaňyzy töläp berýär. Ondan başga siziň Germaniýada iş tapmagyňyza kömek edýär. Esasy maksady sizi Germaniýada işe ýerleşdirmek bolup durýar olaryň maksady. Edil şu wagt bizden 24-nji ýyl ýanwar aýy işlemeýän adamlar şu wagt nähili dohody bar geliň hasaplap görelim primerne. Eger-de siz ýeke bolsaňyz Ýeke ýaşaýan bolsaňyz, bäş ýüz altmyş üç ýewro siziň hasabyňyza geçirýärler. Bir aýda siziň jaýyňyzy töläp berýärler. Olam, meselem aýdaly, bärde üç ýüz, dört ýüz dollar komnatly kwartira. Aý, nägilegräk näme edilýär, adam adama Şwaniýada gidýär, on bäş, ýigrimi kwdrat metr. Mologa şoňa neme edip, semýaýny obstoýatelstwaňyza görä jaýyňyzam töläp berýär. On bäş, ýigrimi kwadrat metr adama položen. Ortaça şon ýalarak. Goşmaça siziň medsinskiý strahowkaňyzy töläp berýärler. Ýemiş taýda bir müň ýewro ýalaky işleme, işlemedik ýagdaýyňda-da bir müň ýalaky size döwlet tarapyndan kömek bar. Onnoň eger-de siz okuwa giresiňiz diýse, dil kursy, zada, şol job center diýilýän edara size Goşmaça pul, ýagny siziň okuwyňyz üçin hem aýratyn näme, tölegler geçip bilýär. Uniwersitete girjek bolsaňyz, sendik bir Germaniýada edesiňiz gelýän zat bar bolsa, taýy siziň bir kuratoryňyz bolýar. Kuratoryňyz size etmek isleýän zatlaryňyzy bärde, nas tarapdan ýetmeýän zat etmeýän, beýleki waproslaryňyza kömek edýän edara bolup durýar we şo Router, Router siz bilen hemişe sujda edýär. Dally eşigi näme etmek üçin bu saýty? Oňa meňzeş zatlar. Eger-de siz maşgala bolsaňyz, ýagny aýalyňyz, çagaňyz bar bolsa, onda bäş ýüz bir ýewro, ýagny bäş ýüz bir ýewro biriňiz, ýagny siz we aýalyňyz müň iki bolýar uje. Goşmaça çagaňyz bar bolsa, çagaňyzyň ýaşyna görä, çagaňyza-da aýratyn berilýär. Eger-de siz job centerde oturan bolsaňyz, job centerde oturan bolsaňyz diýenim, job centerden pul alýan bolsaňyz, soňam işe başlasaňyz, onda siz işe başlanyňyzda size ýene-de bir kömek pullary edip bilýärler, tam işe gatnamana. Maşynyňyz ýok bolsa, gatnamak agyr gelýän bolsa, transport meselesinde kömek edip bilýärler tam. Maşyn alyp berip bilýärler ýogsa-da belli bir summa bar o taýda her şäherlerde razynyrak bolup biler o belli bir summa bar tam plança manada çenli maşyn tap diýerler tam garantiýaly zatlar bolsun diýerler o şon ýalak uslowiýalar bar-da garaz Şol sloga gabat gelýän nemelerini edýäň. Ýani şony alyp berýärler size. Ýa-da prawa gerek bolsa, o prawa näm? Ýok bolsa prawaňyz, olam gerek bolsa işe durduňyz. Iş üçin imенно şo prawa gerek bolsa, prawaňyz bärde gymmat-da prawa almak, nemes prawa. Ýa-da üç müň, üç müň, o ortaça üç müň gerek. Şonam töläp berip bilýärler hawa. Ýok men işlejekkä meň iş ýasym gelenok diýseňiz onda biznes edesiňiz gelýändir mümkin öň biznes edensiňiz hawa şolar ýaly biznes planyňyz zadyňyz bar bolsa ýöne finans ýagdaýdan kynrak gelýän bolsa şony başlamaga size kömek pul berip bilýärler şo biznese başlarsyňyz ýalyky ýagny Beter uly pul däl tam iki, üç, dört, bäş müňe çenli. Garaşygyna prosentsiz uçraýaryn. Bir startowy kapital berip bilýär. Dostlar, şunluk bilen bu temamyzy soňlaýas. Eger-de siz soňuna çenli wideony gören bolsaňyz, kommentariýa ýazmagy unutmaň. Hökman kommentariýany men okaýan. Ýene nähili temada wideo düşürmegimi isleýän bolsaňyz, hökmany ýagdaýda kommentariýada ýazyň. Näme bilmek isleýäňiz Germaniýa barada, näme sizi gyzyklandyrýar, ýazyň we indiki hepdelerde wideo gel hökman seredip şo kommentariýalaryňyza görä wideo çekerin. Onda näme dostlar, indiki wideolarymyza çenli hoş sag boluň.